A hmasa in hi video ngaitu nan zate nan kut kan tlaih hna. Tutan video ahcun UN nih nizan ah Myanmar ralkap ralrin a peknak kan ngai ṭhan hna lai. Mah cu hlan ahcun a luancia zarhkhat hrawng ah khan American ram cozah nih Kawl ralkap lutlai deuh pawl cu an ram chung luh le an chawleva, American ram chung i chawleva an neihmi an zeizong vialte kha a phihnak kan theih le kha nih khan tampi lai a rel lai ti zong kan zumh fawn. Le Mah cahnu ah nizaan ah khan UN nih Myanmar ralkap pawl cu ralrin a van pek ṭhan hna i fak ngaiin ralrin van pek hna. Hi kong hi kan ngai rih hna lai. United Nations nih Myanmar cozah hramhram i a lakpiaktu ralkap hna cu atu i sandah a piahmi le a piah cuahmahmi mipi cungah cian tuk le fak tuk i a cawlcangh ahcun fak taktak in lehrulhnak kan tuah lai tiin an hro. UN Special Envoy Christine Schraner Barjaner nih hin Kawl ralkap lutlai hna hi a ton khawh hna i Dai te i sandah piahtu mipi cu ṭihzah dingin a nawl hna i a chimh hna. Nikhat ni zan i internet service an phihmi zong nizan zing khan hman khawh ṭhan a si cang. Ralkap nih cozah An thlak hnu hin ni zeimawzat cu duhlonak mipi nih an langhter cang i nizan zongah khan Yangon le Mandalay hna ah mi tampi an chuak ṭhan. Yangon i lamzawhnak ah hin phungki zong an i tel i nain khuapi kip lamzawhnak ah hin Mipi hi nai ci kuanak khan cun tlawmpal cu an vun zor deuh in a lang. Hi lio ah hin ralkap pawl nih cun hruaitu hna bia a zul lomi cu dantat an si lai, tiin thawng an thanh i Ralkap pawl rian ṭuan kho lo i a rak khamtu cu kum kul tiang thongthlak khawh an si lai an ti. Hi pinah hin mipi lamzawh dingin le a nuar dingin a forhfialtu hna cu kum thum in kum sarih kar hrawng thongthlak khawh an si lai an ti rih. A luancia niruk ni khan ralkap pawl nih hin anmah in nawlngeihnak an i pek ṭhanmi cu an lunghrinhmi check khawhnak le Nazi kul le li chung mi hren khawhnak nawl a si. Ṭayavuan zung nawlpeknak um lo zongin mi an check tlaih khawh cang tinak a si. Cu pinah media pawl cu Ramchung i thlennak kongah ralkap nih uknak an lak ti lei in ṭial lo ding in an chimh fawn hna. Ralkap nih uknak an lak hnu hin minung zali le kul le ruk hrawng an tlaih cang hna i Hi laki minung zathum le sawmkua le pakhat cu pehzulh in an hren rih hna, tiin Assistant Association for Political Prisoner AAPP nih a langhter. Nawlngeihnak a tlaitu Myanmar ralkap nih hin thimnak cu tuah ṭhan i Teinak a hmutu hna sinah nawlngeihnak pek a si lai ti cu an chim pengmi a si. Ralkap ṭhawnnak in cozah thlak a si lo an ti peng rih. Ralkap nih nawlngeihnak an lak hnu hin a voikhatnak press conference cu ngeih a si. Brigadier General Jaw Min Ṭhun nih cun, A nitinh bikmi cu thimnak tuah ṭhan a si, a ti. Ralkap nih hin nawlngeihnak hi tlaih peng kan i tim lo, a ti rih. Thimnak tuah tikah teinak a hmutu hna sinah nawlngeihnak cu pek hrimhrim a si lai, tiin a chim i, nain February ni khat i ralkap nih cozahnak an lak lioah khan Ram pum ah kumkhat chung caah tiin state emergency an rak thanh i thimnak zong hi zeitik set ah dah tuah an i timh ti an chim kho lo. Aung San Suu Kyi le President Shin Chaw Win Myint an hren liomi kong ah biahalmi an lehning ahcun an cung i lairelnak kong ahcun Phunglam kan ngeihmi zulh tein an kong ceih a si lai, a ti. Suci hi ramdang sermi i chawnhnak walkie-talkie radio a hmanmi kong ah sualphawt a si. Nizaan ah khan Natural Disaster Management Law kong ah sual an phawt ṭhan rih. Mah cu a sullam cu kaa hnih in ralkap nih hin rap an chiah tinak a si lai. Zeidah a cang te lai?